Ko árape ñamba'apóta tembiasa ñemombe'u reheve. Tembiasa ñemombe'u, oĩ hína ñane mbo'epýra tembiasa ñemombe'u iñirũnguéra ndive. Pu'ae jurugua, pundie tĩgua. ojehupytyséva ko temimbo'épe omomba'eguasu hembiasa iñirũnguéra ndive, oipurukuaa pu'ae jurugua ha tĩgua omombe'ukuaa hembiasa iñirũnguéra ndive. Ko'ápe jahecha oñembyatýva mitãrusukuéra, ñamañami hína ápe pukápe oĩkuri vy'ápe ojoguereko hína. Mba'éichapa Male he'i peteĩ chupe. Ápe amombe'u chupekuéra jaháramo guare yva reka ha opuka cherehe hikuái. Ombohovái chupe Male, Iporãnte. Amombe'úta peẽme rohóramo guare che pehẽnguekuéra ndive Paraguarípe. Tembiasa ñemombe'u iñirũnguéra ndive. Péva ha'e hína pe ñamombe'u mba'épa ñande jahasa va'ekue ñande rapicha ndive. Ajépa jahechakuaa mba'éichapa oñomongeta ko'ã mitãrusukuéra. Ikatu oĩ hikuái mbo'ehaópe, oĩ tupaópe, ojotopa hikuái kánchape. Ha pérupi oiko peteĩ jehasa. Ajépa oñemombe'u ñande rapichándi pe tembiasakue. Ñamañami ko'ápe ysyry jerére, ajépa ysyry jerére he'õ'i pépe hína, he'i ñandéve tembiasa ñemombe'u irũnguéra ndive. Oikóma peteĩ ñekosina tuichapa jepéva pépe ha he'i ñandéve péicha, Ñamoñe'ẽ jehaipy, mále oho ijarýi rógape isy ha ikyvykuéra ndive Paraguarípe. Ha'e ningo ovy'aiterei ojuhúgui upépe Heta mba'e hóga jerére ndaipóriva. Ag̃uiete upévagui oĩ ysyry satĩ ho'ysã asýva ha kuarahy katu ohesape hesakã asy pe ñu hovy ári. Pe ysyry ypýpe mále ojuhu heta yty ha mba'yru orekóva y ky'a, ombyatýva ñati'ũ ha oguerúva mba'asy. Péicha jahecha mitãrusukuéra oñomongeta oñondive. Upépema oñepyrũ oñomongeta mitãrusu ha mitãkuñanguéra og̃uahẽva pe tendápe, ha oñemoangirũma hesekuéra ha vy'ápe ombyaty yty Oñondivepa, ohendu sapy'a hikuái y chororóva ita apytépe, oñanijoa ha hesaho mba'e neporãvare, ojepoijoa ojahu y potĩ sakãme. Jaikuaa ã ñe'ẽ he'i ñandéve. Jaguereko va'erã ikatu avei ñañepytyvõka peteĩ ñe'ẽ ryrúpe, jaikuaave hag̃ua mba'éichapa ikatu ñamyesakã umi ñe'ẽ. Ko'ápe jaguereko jarýi. Jarýi hína pe nemaindu'ápa ha'e oho ijarýi rógape Paraguarípe. Avei ko'ápe jaguereko. Mokõi oñe'ẽva hína péicha he'i ag̃ui, ag̃ui hína pe oĩva nde ykére, nde ypyetépe. Péicha avei jahecha satĩ, pe ne mandu'ápa y potĩ he'i ñandéve y satĩ, péa he'ise hína y ipotĩva. Avei jahecha pépe ojepoi he'i, ojepoi hikuái kuri pe ýpe ajépa ojahu hag̃uáichama. Ko'ápe avei jahecha he'i ñandéve angirũ, péva pene ánga omoirũva hína pende rapicha jepa angirũ. Ápe jaguereko ñamoĩ pa'ũ me'a añetéramo je japúramo. Jahechamípe oikova'ekuéra'e upépe, male oho iñirũ rógape he'i ñandéve. Péichaiko oiko ra'e, mále piko moõ oho ra'e. He'i ñandéve oho hague ijarýi rógape, péa upéicharamo japu. He'i ñandéve moñe'ẽrãme avei kuarahy ohesape porã, he'i kuri, ajépa, péa jahechamíta añetépa térãpa japu, añete voi péa kuri. Avei jahechakuaa he'i ñandéve ojuhupaite upépe orekóva hóga jerére. Péicha ikuaraka'e, he'i ñandéve ke ha'e upépe oho hague ojuhu heta mba'e ndoguerekóiva pe hóga jerére kuri. Pe haguéicha ramo japu hína. Avei he'i ñandéve péicha ohendu sapy'a ochororóva ita apytépe. Añete pene mandu'áva pe ohendu va'ekue y potĩ sakã he'i kuri ajépa. Avei iguepeve he'i mále ojuhu heta yty y rembe'ýpe. Heta yty ombyaty va'ekue ñati'ũ ha péva ogueru mba'asy he'i ñandéve. Péva mba'e, añete avei péva. Jahechakuaáta pu'ae jurugua ha pu'ae tĩgua. Pe'añi ñañemomandu'amíta hese hína mba'eichaitépa ñamohenda va'erã pe pu'ae juruguáva jajuhu péicha sy he'i ñandéve. Avei jaguereko kuarahy umi oñembosa'ýva hũme hína, umi tai jaguerekóva hũme, upéva hína pu'ae jurugua jaguereko y ha pe kuarahýpe jaguereko u, a ha avei jaguereko y, umíva hína pu'ae jurugua. Jahechakuaáta pu'ae tĩgua. Jajuhu satĩ. Jajuhu ho'ysã avei pepe ĩ ha jajuhu ã. Umíva hína pu'ae tĩgua. Jahechave ha ñañemomandu'a porãmi kóva reheve ko'ápe jaikuaa hag̃ua. Pu'ae jurugua ha'e hína, a, e, i, o, u, y. Ha pe tĩguáva apytépe katu jajuhu péicha, a, e, i, o, u, y. Ko'ãva ha'e hína pu ae jaguerekóva guarani ñe'ẽme. Ñanemandu'áke pe a jaguereko pakõi pu ae guaraníme. Jahecha jey ñane rembiapópe ikatuavãicha ñamba'apomi ha ñamombarete ñane apytu'ũme ñaguereko hag̃uáicha. Ñamoĩmba he'i, Mba'épa mále ojapo ojuhúvo ambue mitãkuña ha mitãrusu? Penemandu'ápa mba'épa ojapo ra'e ha'e? Oñomongeta. Ombyaty yty oñondivepa, pe ojapókuri málde, ajépa, umi mba'e ivaíva oñemombopa va'ekue ha'ekuéra oñepyrũ oñembyaty ha ombyaty avei pe yty ombyaíva hína pe tenda ha'ekuéra oho hague. Péicha ñamohu'ã ñane rembiapo. Ko'ápe ñanemandu'ákuri ojotopa hikuái kuri ajépa ha omombe'u ohóramo guare Paraguarípe ikyvykuéra ndive. Ha péicha rohasa Paraguarípe heta rovy'a ha roñembosarái umi ysyrýpe. He'i chupe iñangirũ, Heta pe vy'a oñondivekuéra upéicharamo. Ág̃ante jahamíta. Yva reka oñondivekuéra. Néi, peteĩ mba'ére nde aipota peñemomaendu'a. Ñanemandu'áke ikatuha reñemoarandu reimeha guive, nde rehéntema oĩ ikatu hag̃uáicha remombarete nde kuaapy. Aguyje, jajoecha peve.